Mae'r lle yn mor bwysig i'r Cymry. Mae'r atgofion yn hyfryd. Mae Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru yn drysor cenedlaethol. Mae'n rhywbeth sbesial, yn y lle. Yn gartref i gasgliad o bron i hanner cant o adeiladau hanesyddol. Mae hanes yn dod mas o bob twll bach a chornel. A dros 400,000 o eitemau. Mae pob gwrthrych yn adlewyrchu Stori'r bobl.
Sy'n denu 600,000 ohonon ni yno bob blwyddyn.
Mae'r plant sydd yn dod, maen nhw'n dwlu am y lle. Amgueddfa y bobl ydy hon. Hanes go iawn, hanes y gweithwyr, y pobl bach. Dwyt ti ddim jyst yn darllen e mewn llyfr, ti'n gallu gweld o. Ond tu ôl i'r wyneb cyhoeddus, mae 'na waith caled. Very smelly.
a llafur cariad. You need a lot of patience.
Sy'n gwarchod pob sgriw a styllen. O, mae hwn yn pwyso fach. Helo, Colum Menard. Ac mae Sain Ffagan am rannu ei chyfrinachau. O, waw.
Fi byth di gweld o'r blaen. Oh.
Y straeon sy'n rhoi cig a gwaed ar ein trysorau traddodiadol a chyfoes. Mae yna bethau sydd yn aros am ei 15 minutes of fame fel ddedodd Andy Warhol. Yr hen sgiliau sy'n dod â bywyd newydd.
So we're trying to save as much of this as possible and repair it as best we can. Wneud gwaith sydd eisiau wneud ddim byd arall.
A'r angerdd sy'n diogelu'r gorffennol ar gyfer y dyfodol. Na'r bai, I then try.
Gyda mynediad i bob ran o'r safle. Dwi methu aros i pobl cael gweld. Dyma gip olwg unigryw tu ôl i ddrysau sain ffagan.
hanes i chi'n gael fan hyn, a St Falcon, mae fe beth dwi'n galw'r hanes go iawn. Hanes y gweithwyr, y ffermwyr, y crefftwyr, y pobl bach. Unwaith mae crefftwyr fel un yn marw, gellid i ddim gael nhw'n ôl, achos allai di ddim dysgu rhywbeth fel hwn o llyfr. teimlo'r pren a fel dych chi'n cyffwrdd e, chi'n gweld ffordd mae'n gweithio, mae'n anodd i, i esbonio rili, really, dyma. Mae pob par wi'n neud wedi dod o profiad cynrifoedd o glocswyr, a nhw sydd wedi seto pob dim allan y ffordd maen nhw'n cael ei wneud.
Wel, o'n i'n un ar bymtheg oed pan es mi at enghraifft, y grefft o weithio clocs. Ddechreuais i dymed gyda nhad i weithio waith sâr, ond fe wyddoch, dyw tad a mab byth yn tynnu'n dda.
Mae lot o hanes o clogs, y gair sabotage, y sabot, sef clogs yn Ffrainc. Pan oedden nhw'n gweithio ar fferm da i, a daethon nhw â peiriannau mewn, beth wnaethon nhw, y gweithwyr oedd cymryd eu sabot off, a taflu nhw mewn i'r peiriannau eu toli nhw. Sabotage. Mae'r adeilad, does dim lot o hanes fel sydd ti yn yr ysgol neu Cilywent neu ffermwydd eraill. Ond beth dwi'n neud sy'n mwy, ie, yeah, special falle.
Mae'r gwaith adfer yn parhau ar yr hen dŵr cloc ar ben stablau'r castell, wedi degawdau o wynt a glaw achosi iddo bwyso'n beryglus. 145 by Wrth ddatgymalu'r strwythur, mae'r seiri coed Tom a Ben wedi darganfod ôl llaw gweithiwr arall fu wrthi'n trwsio'r tŵr bron i ganrif yn ôl. But I can't quite figure out the name.

Mae'n grêt gallu rhannu'r gwybodaeth 'ma 'da'r bechgyn achos chi'n teimlo bo' chi'n dod i nabod y pobol. Someone could be doing that to us in a hundred years. Well exactly it could be a si- yeah yeah similar similar thing cos we're gonna put our signature on it anyway.
Swn i'n lico meddwl bo' pobol yn myn' i ddarganfod falle pwy o'dd Ben a Tom. Gobeithio wir. Mae pobl yn parhau i wneud hyn.
Mae Ysgol Maes Tir wedi cael ei gwagio er mwyn rhoi cot ffres o baent ym mhobman a thrwsio'r dodrefn. Mae'n waith sy'n galw ar arbenigedd sawl adran, a tu fas i'r safle, bois y ffarm sy'n bia hi.
Ei ni'n neud yn bach o waith uh, plygu cloddiau yma. Mae wedi uh, wedi diddi'n bach yn wyllt e, wedi, wedi cael ei gadw fel claw. Mae e'n mynd i goleuo'r adeilad lan, a byddwch chi'n galw bydd e'n uh, bydd e lot yn well. Ni'n treial neud nhw yn y steil o'r le ma'r adeilad wedi dod o so achos ma' hwn wedi dod o Shir Aberteifi ni'n treial plygu'r cloddiau i siwto'r adeilad.
This is quite an easy hedge. You know, you get into the really thick hedge, thorn hedges. It's very therapeutic, mine, especially on a nice day. Yep.
Ni'n uh, plygu hwn nawr i trio gael yr lein yr claw i ddod, bod e'n dod yn dilyn yr, yr sowdwl y claw de, fel bod e'n cadw i'r siap. Mae lot o waith Wrth y cloddiau yma, a 'yn ni'n neud rhywfaint o nhw â llaw, a 'yn ni'n neud rhywfaint gyda pheiriant. Ma' raid i lot o'r gwaith 'ma i ga'l 'i neud dros y gaea cyn bo'r adar yn dechre nythu a bethe, a wedyn ma' raid ni adel 'i wedyn. Y stwff mwya trwchus 'de, byddwn ni'n tynnu wnnw mas fel cod tân, 'yn ni 'di torri peth a wedyn Bydd y rest o'n ag e, byddwn ni'n rhoi e trwy chipper, le mae mannau glib, i ni'n rhoi e dan le i ni'n bwydo'r gwartheg. So mae digon o ddefnydd ar y safle yma i'r chip de. Mae jyst yn bach o waith cymennu lan, dyn ni nawr, byddwn ni'n codi hwnna i gyd a mynd ag e o yma. Bydd e'n edrych yn neis yn y gwanwyn nawr a dail arno fe a wedyn gobeithio bydd ddim eisiau ni edrych arno fe am 5 mlynedd i 10 mlynedd 'to.
Gyda dim ond pythefnos cyn bod y plant yn heidio nôl, mae'r gwaith cadwraeth a'r eitemau mewnol yr ysgol yn prysuro.
This is from the porch, so it gets quite a lot of damp air coming in there. So this is

Ar rhyw adeg mae aderyn bach wedi mynd mewn i'r ysgol a gadael anrheg fach fan'na. Ond um, falle beth sy'n fwy bwysig yw'r gwaith peintiedig yma, gwaith lliw ar y cownteri yma. Mae yna hôl man golledion a mae eisiau wneud yn siŵr bod ni'n cryfhau yr haenen o baint. I fi, mae traul a'r hanes Bob gwrthrych yn dweud stori ac yn adlewyrchu stori'r bobl. Mae ysgolion yn dod at Sain Ffagan yn rheoledd. A dwylo bach wedi bod yn trial gwthio rhein dros y blynydde. Yn rhoi'r haenen yma o toddydd ar y mannau gwan, yr amcan yw yw cadw gymaint o'r gwreiddiol a sy'n bosib mor agos a allwn ni i olwg sylfaenol y gwrthrych. Mae'r gwaith yma yn digwydd gyhyd. Fydd hwn yn ddigon nawr i goroesi am rhai blynyddau. Mae'r gwrthrychau a'r casgliadau yn dod dipyn ac yn fyth trwy'r gweithdy. Rwy'n gweld y safle trwy'r gwaith yr ystafell yma, i weud y gwir.
Mae Amgueddfa Sain Ffagan yn gartref naturiol i'r to gwellt traddodiadol. Mae yna wyth ohonyn nhw i gyd, yn dod o bob cwr o'n gwlad, a'r hynaf yn dyddio nôl i'r unfed ganrif ar bymtheg.
Mae'r tŷ gwyllt yn Fferm Cenixton yn cael ei atgyweirio a'i adnewyddu gan

30 years.
Mae gwaith yn cael ei wneud ar Sgubor Street Lydan hefyd sydd ochr castell y safle. Adeilad oedd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cadw cnydau.
This reed would have been used for thatching for thousands of years. It would have been the material that would have been available before straw. the water just drips off of the ends. So when you go into the roof a little bit, you can see it's quite dry, and that's what keeps the water out.
Mae'r technegau a mae'r offer mae'r crefftwyr yn ddefnyddio union yr un math a ddefnyddwyd gan y crefftwyr gwreiddiol.
Kenixton is my favourite house to work on here. The inside is stunning with the woven thatch inside the roof.
Mae'r matiau gwellt yma wedi cael eu plethu mewn ddull arbennig. Dim ond yn ne-orllewin Cymru ac ynysoedd yr Orkneys mae'r math yma o fatiau'n cael eu defnyddio, fasai 'di cymryd wythnosau o waith i'r crefftwr. Mae'n bwysig bod y gwaith yn cael ei wneud. Mae rhaid ddiogelu'r adeiladau yma ar gyfer ddegawdau a ganrifoedd i ddod.
Mae gen i ni ddyletswydd, dweud y gwir, o ran rhoi cyfle i bobl ddweud eu stori yn eu geiriau eu hunain. Mae bobl yn dueddol o feddwl am amgueddfeydd fel llefydd sydd ynghlwm gyda'r gorffennol, Ond deud y gwir, mae casglu deunydd cyfoes ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol yn rhan fawr iawn o'r gwaith yn bob amgueddfa, deud y gwir. Beth sydd gennym ni yn fan hyn ydy eitemau sydd wedi cael eu casglu yn sgil ac yn ystod crisis Covid 19, y stori fwyaf ers yr Ail Ryfel Byd. Os wyt ti'n casglu yn y foment, wyt ti'n cael tystiolaeth amrwd, ti'n cael tystiolaeth llygad dyst, a ti'n cael tystiolaeth onest iawn hefyd. Fel cam un, mi wnaethon ni wneud holiadur digidol, oedd yna 24 cwestiwn yn gofyn i bobl ymhelaethu ar eu bywydau yn ystod y creisis. Dyn ni hefyd wedi gofyn i bobl feddwl am wrthrychau sy'n amlygu eu profiadau nhw o Covid, be fydde hynny? Fan hyn mae 'na enfys addurn ar gyfer drws neu ffenest. Um, a fel ydych chi'n gweld, da ni eisioes wedi rhifo hwn. Pob gwrthrych yn cael rhif unigryw, a dyma'r unig rif yma sydd yn bodoli yn yr Amgueddfa Genedlaethol. I lawer o bobl, mae creu yn rhyw fath o fyfyrdod. Oedd yr enfys, wrth gwrs, wedi dod yn symbol emosiynol iawn, doedd? Cerrig gyda negeseuon a symboliau. Mae yna filoedd o rhein o gwmpas Caerdydd, bobl yn addurno nhw. Artist o Abertawe, Carys Evans, mae gennyf hi stiwdio, ond oedd o ymhell o'i chartref hi, ddim yn gallu cyrraedd. Felly, be fuodd hi'n wneud, a oedd hi'n rhannu'r rhain ar Twitter bob dydd, oedd hi'n peintio toilet rolls yn ei chartref, Adar ac anifeiliaid bach a'r rhain. A 'dyn ni gyd yn cofio wrth gwrs yn arwydd y cad pellach os oedd y panic buying, bobl yn poeni bod 'na'm ddigon o toilet rolls a pobl yn mynd yn hurt. Er mor hyfryd ydi'r creiriau 'ma, mae fwy pwerus pan mae gennyt ti eiriau yr unigolyn. Oedden ni 'di gobeithio cael tua 300 o ymatebion a gathon ni dros 1,000. yn y Gymraeg a'r Saesneg. Maen nhw'n amrwd iawn, mae bobl wedi dinoethi eu hunain. Stori nyrs o'r enw Rachel, The poignancy of being part of the line-up of staff along the ward to say goodbye as the undertaker wheeled the deceased patients past will always stay with me as we knew we wouldn't be able to attend their funerals due to restrictions. Mae di dod ar holl beth yn fyw iawn i ni. Yn fregus ac ansicr, fe griais pan glywais y newyddion bod y clo am gael ei osod arnom. Rwy wedi colli stôn a hanner o bwysau oherwydd y gofid o ymdopi gydag anghenion fy mab anabl. Gyda project fel hyn ar gyfer y dyfodol, mi fyddwn ni wedi wneud ein gwaith. Platfform ydyn ni i straeon bobl. i fynd tu ôl y penawdau yn y papurau newydd i bobl allu dweud beth oedd o fel ar lawr gwlad yn ystod y crisis.
Good to go, mate, yeah? Yep.
Dechrau roi'r darnau jigsaw pren yn ôl at ei gilydd yw'r dasg heddi, a chodi strwythur yr hen dŵr cloc unwaith eto ar ôl wythnosau o waith paratoi.
Today we're at the point where we're ready to put the cupola in which houses the bell. First thing you've got to do is uh, put our signatures down.
Mae'n draddodiad i adael neges i'w darganfod gan weithwyr y dyfodol. Ond bu bron i hanes Francis Connett o 1927 gael ei golli bore ma.
We were on break and we come back and Joe would, obviously he's not seen the signatures and we just caught him in time before he painted Luckily we haven't lost the history so we'll just add to it now.
Ers darganfod hanes Francis, oedd hefyd yn aelod o'r staff yn Sain Ffagan, mae'r bois wedi bod yn ysu i adael eu marc nhw ar y tŵr.
Who's to say that in another hundred years time whoever's working here And they hug and cover the same, it's a little time capsule and we're part of that so it's amazing, yeah. Right, so this, we're going to swing him
Tra bo'r seiri yn mynd at y gwaith o osod y cupola pren. 43 yn y canol. Yeah. Is law mae'r peintwyr Joe ac Isaac yn paratoi ar gyfer y jobyn manwl o beintio rhifau ar wyneb y cloc. Rhaid ti cael y llinell yn iawn ne mae popeth yn mynd mas o'r lle wedyn. No pressure yno. Nawr trial cael y doi bit na fe, ar y lein na fyna. Agos? Yeah, yeah, that's yeah. perfect, yeah.
So mae hwn eitha tricky nawr. Neud yn siŵr bod ti'n cael y pencil marks drosto'r chalc i gyd.
It's more striking I've ever done.
Reit, barod? Ie. Yeah. Tynnu hwnna off yn slo bach. Moment of truth fi dde nawr. O, oh, dyna. Nawr boi. O, oh, lyflu.
Gles iawn.
Peintio'r numbers mewn nawr. Ie. Yeah. Na fe. Cwpl o oriau ar hwnna nawr. A gobeithio bydd y cot gyntaf wedi gorffen wedyn. Ie. Yeah. Unwaith bydd yr ail cot arno, edges yn spot on, y dwylo nôl arno, bydd e'n sbesial.
Nôl ar y lefel uchaf. Wedi awr o lifio, llyfnio, cnocio a gwthio. That looks good, brilliant! O'r diwedd, mae'r cuphola pren nôl yn ei le. Yep, there you go. Let's just double check this. That's good. Lot more level than it was, anyway.

Roedd codi tai parod, neu prefabs, yn ffordd gyflym o ddarparu cartrefi wedi dinistr yr Ail Ryfel Byd. Cafodd dros gan mil a hanner ei hadeiladu ym Mhrydain mewn llai na dwy flynedd. Roedd yr ardd yn rhan bwysig o'r cynllun, fel y gallai'r perchnogion dyfu eu bwyd eu hunain yn ystod y blynyddoedd llwm ar ôl y rhyfel. Ac fel yr adeilade, mae staff yr amgueddfa yn gwneud yn siŵr bod tyfiant yn y gerddi yn union fel y gwreiddiol. So, os dwi'n neud yn wych, ti'n gallu plannu'r tatws? Ie, dim problem.
O mae pridd yn edrych yn yy dda iawn. Juliet. Mae yn hyfryd ie.
Ie. Perffaith. Fel amgueddfa ar y gerddi mae casgliadau o hadau ac hefyd mae casgliadau o tatws. So rhaid ni plannu nhw bob blwyddyn er mwyn cael tatws i plannu y blwyddyn nesa. Dwi'n plannu y champion dwi t'o'? Ie ie champion yw e.
Roedd yy ffarmio yn tyfu nhw yn Iwerddon. Ar ôl y potato blight.
Mae Champion yn tatws heritage, dyn ni ddim yn gallu prynu nhw yn y siop. Fel amgueddfa mae'n bwysig i ni cadw mathau fel hyn yn fyw and rhaid iddyn nhw aros ar y safle, dyn ni ddim yn gallu mynd adre gyda nhw. i gwneud yn siŵr bod unrhyw heintiau yn aros yma a ddim yn mynd tu allan. Champion! Roedd Ceri yn fy darlithydd yn y coleg, so dwi wedi nabod Ceri ers ugain mlynedd, dwi'n credu. O, um, siwr o fod, yeah. um, ugain neu mwy. Mae hi wedi dysgu fi popeth dwi'n gwybod am gaddio, ac mae hi'n wastad yn gwenu. Mae hi'n lot o hoel.
Bydd rhain yn tyfu yn gyflym nawr achos mae tywydd yn braf a mae pridd yn gynnes. Dwy wythnos? Ie, yeah, siŵr fod. Dwy wythnos byddwn ni'n gweld nhw. O, oh, roi. Juliet!